Inti l-espert ta' spiex, ta' jek tista.
Eh, definition seħe. Hmm. Kif nifima jiena xin iktar esperta fuq l-aspet bioloġiku. Ġifiri l-aspet bioloġiku jitkellem dwar is-sess, ġifiri dak li huwa marbut ma' l-anatomija, l-fizjoloġija, l-organi riproduttivi, x'tip ta' ovvjament ċelloli riproduttivi tipproduċi u dak kollu, ġifieri dak huwa s-sess. Is-sess bijoloġiku kull m'hemm tnejn, jew raġel jew mara, ġifieri it's a binary thing, xi ħaġa li fin-natura tara ħafna. Mhm. Ġifieri, imma jissu kultant speċi ta' nibżgħu minna għax hija ristretta wis għandek sistema bbażata fuq żewġ affarijiet biss. Mhm. X'ħan għamlu biex nakkomodaw eh, il-varjazzjonijiet kollha li għandek speċi ta' fin-nofs. Mhm. Kif nifima jiena, ġifiri again, ġifiri mhix xi ħaġa li ġifiri eh, qed qed immorru issa fl-aspett kulturali, ġeneru huwa iktar kunċett magħmul mis-soċjetà. Jiġifieri, allura jħalli l-individwu iktar f'libertà biex jidentifika lilu nnifsu skont ma mhux biss orjentazzjoni sesswali, ġifieri inti għandek jisu żewġ sistemi, waħda qiegħda fil-qiegħ u hija l-fundament. Li hija s-sess.
Li hija s-sess, il-biological sex, u l-oħra hija aktar wiesa' u fi aktar varjazzjonijiet. Mhm. Isa bħal kuluri, għandek l-iswed u l-abjad, Imma mbagħad għandek varjazzjonijiet sħaħ ta' kuluri, ġifieri ma tagħmilx ħsara li inti jkollok ġifieri definizzjonijiet li jmorru oltre minn dak li huwa bijoloġiku, speċjalment għax ikunu qed jakkomodaw dak li qed tesperjenza Is-soċjetà, int fil-bidu semmejt l-aspett ta' kultura. Il-kultura kieku jkollok tiddefinixxi x'inhu bijoloġija jew x'inhu realtà bijoloġika u x'inhu realtà ta' kultura, waħda toħroġ min-natura, dak li hu. Ġifieri mhux xi ħaġa tista' tbiddilha inti. Okej, ma nistax ngħid ara għandi żewġ widnejn, Min jaf li kieku tikbirli oħra ħalli jekk John jiġi warajja u jgħid xi ħaġa fuqi nisimgħu minn hemmhekk. Però kok taqtana xarek għax xorta ma tisma' assolutament.
Ġifiri, mannix kontroll fuq aħna il-bioloġija, imma l-kultura hija dak li nitalmu. Ġifiri, hija learned behavior, komportament li in-nies jitgħallmu minn xulxin, jiġifieri għalhekk ngħidu tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra, u għalhekk ngħidu li tvarja bejn, pereżempju, kultura u oħra, nazzjon u ieħor. Mentri meta nitkellmu fuq ċertu affarijiet ta' bijoloġija, huma universali, jiġifieri tmur f'liema kultura tmur, anke f'dawk li għadhom jgħixu, jiġifieri l-ftit, bħala tribujiet, jiġifieri, iżolati mill-bqija tas-soċjetà, hemm ċertu affarijiet, bħal pereżempju ċertu emozzjonijiet, il-biża', il-bond li teżisti bejn il-mara u t-tarbija, ċertu abberrenza għal ċertu komportament li ma jwassalx għal affarijiet sbieħ, pereżempju għall-inċest. Dawn issibhom fi kwalunkwe kultura, allura jidhru li għandhom għeruq bijoloġiċi. Dik hija d-distinzjoni.